און פאר די קינדער אליינס, אלע אינגעלייט, רוב אינגעלייט דא האבן שוין קינדערלעך, און די קינדערלעך, וואס זאל איך ענק זאגן, די קינדער האבן זייער ליב א באקוועמע הויז, קינדער האבן ליב א באקוועמע טאטע און מאמע, א געשמאקע אטמאספער, אז ס'איז דא א געשמאקע אטמאספער, ענדערש די קינדער בלייבן אינדערהיים, אז די אטמאספער איז נישט געשמאק, קען זיי זוכן, זיי זוכן, זוכן צו איינעם צו רעדן, זוכן עפעס א פלאץ ווי איינער וועט אים קענען געבן עפעס אביסל ליבשאפט, אז די אטמאספער אינדערהיים איז געשמאק, טאטע רעספעקט די מאמע, די מאמע רעספעקט די טאטע, די קינדער ווילן זיין אינדערהיים, זיי האבן ליב די הויז, ווער אלע זאגען עס, איך אליינס בין שוין אין צען יאר מיט בחורים, א קינד וואס קומט פון א משפחה וואס ס'איז געשמאק אינדערהיים, האט שוואכע טשענסעס אז די חברים זאלן זיין שטערקער, אויב איז דא באבא'ס אינדערהיים, אה. אה, ער זוכט שוין. אויב ס'איז אים געשמאק אינדערהיים, אפילו חברים וועלן אים ווייזן קוק דאס, קוק יענץ, קוק שמוץ, ער גייט נישט אוועקלויפן. עס איז אים געשמאק, ס'איז אים געשמאק אינדערהיים. אונז אלע דארף מיר ארבעטן אויף דעם, אונז זעמיר אויפשטעלן שטובער, ווייל ס'איז זייער שרעקעדיג, די דור גייט, די עולם זאגט אז די דור גייט אראפ אראפ אראפ, די וועלט זאגט אז ס'איז זייער סכנת נפשות אויפן גאס, ס'זעט אויס ס'ווערט ערגער און ערגער די מצב אין בארא פארק יעדע שבת נאכמיטאג, בחורים מיט מיידלעך אין לעיקוואוד! מען מיינט אז וויליאמסבורג מאכט מען פראטעסטן שבת. אין לעיקוואוד, ווער ס'האלט מער די נייעס, אין לעיקוואוד גייט ארויס ראש ישיבה מיט בחורים, זיצן דארט אידישע בחורים, אידישע מיידל, מען רייכערט בריש גלי. קיינמאל נישט געווען אזאנס. קיינמאל נישט געווען. אפשר אין אין קאוונע, איך ווייס נישט ווי פארן קריג, און די וואסט אויסגעקוקט א כמו עצלן פארן קריג.

ווארט אויף א געלעגנהייט ווען די זיינען דרויסן מיט איר קינדער ער נישט מיטהאלטן שיין הייט איז צו זאגן אזוי און צו זאגן אהין ער קען נישט ער שרייט קודם כל א פרוי טענה'ט מען נישט אבער שפעטער נעמען א זייט זאג די ווייסט טוט וויי וואס מען רעדט נישט אזוי צו קינדער רעדסט צו מיך אזוי עס טוט מיך וויי ווי די רעדסט אזוי צו מיך די פארשעמסט מיך די טשעפעסט מיך די שטעכסט מיך רעד שיינהייט אוי איים סארי איים סארי איים סארי ווייל אז מען זאגט עס נישט בלייבט עס איינגעגעסן אינעווענדיג. און ס'טוט וויי נאכדעם, און ס'טוט וויי נאכדעם. מ'מוז זייער אכטונג געבן, מ'דארף אויפשטעלן א שטוב פאר די קינדער, די קינדער זאלן זיין באקוועם, זאלן זיין באקוועמע קינדער, און די אייבערשטער העלפן אז מ'וועט אזוי אויפשטעלן א שטוב, נאך אביסל וועט אונז אלע שעפן נחת, קינדער דאס איז א ברכה, ווי דער רבי זאגט, געזונטע קינדער, גוטע קינדער זענען א רפואה פאר עלטערן, וואס מיינט א רפואה פאר עלטערן? א טאטע און מאמע קענען שטיין און קוועלן פון קינדער, נחת, געזונטע קינדער, פלעינע געזונטע קינדער, קיינער זוכט נישט דא קיין דיינים קינדער, קיינער זוכט נישט דא קיין לומדים קינדער, פלעינע אידישע ערליכע אידן, זאלן לייגן תפילין, זאלן שרייכענען שבת, זאלן האבן א געשמאק אין שבת, וויאזוי געשעהט דאס? זע דיין שטוב זאל זיין געשמאק, שריי נישט אינדערהיים די שלעכטיגקייט. מיין ווייב האט מיר געזאגט, זאל האט ער געזאגט, זי איז גערעכט, זי האט גוט געזאגט, דארף איך סיבער זאגן נאכאמאל.